Чи зӕгъдзӕн, цӕмӕн у афтӕ зӕрдӕскъӕфӕг цӕхӕркалгӕ ӕхсӕрдзӕнты уынд? Цӕмӕн сӕм афтӕ зӕрдиагӕй фӕтындзынц адӕм дардӕй ӕмӕ хӕстӕгӕй? Цымӕ цы сусӕг тых ӕлвасы йӕхимӕ лӕджы ӕмӕ йӕ разӕнгард кӕны, цыфӕнды зын фӕндӕгтыл цӕугӕйӕ, уӕддӕр бӕрзӕндтӕй хаугӕдӕттӕ фенын. Ӕвӕццӕгӕн алкӕй фӕфӕнды сӕ бынмӕ бацӕуын, сӕ хъомысӕй фӕхайджын уӕвын, сӕ уындӕй бафсӕдын. Сӕрбӕрзонд хохы сӕрӕй ӕвзист улӕн цӕугӕ дон уӕлдӕфы базыртыл ныфсджынӕй куы ратӕхы, уӕд уыцы ӕрдхӕрӕны ныв цыфӕнды дур зӕрдӕлӕджы дӕр ӕхсызгон ӕнкъарӕнтӕй байдзаг кӕны. Арф хъуыдытыл ӕй бафтауы, ӕмӕ лӕг йӕ къӕхты бынӕй сулӕфы ӕмӕ фӕзӕгъы, ӕвӕдза, куыд рӕсугъд у уӕддӕр Хуыцауы сконд дуне. Куыд хорз фидауынц иумӕ урссӕр хӕхтӕ, бӕзджын тар хъӕдтӕ, миназон айнӕг къӕдзӕхтӕ ӕмӕ ацы бакастджын ӕхсӕрдзӕнтӕ. Донгӕлӕны уынӕр хъуысы дардмӕ. Раст цыма кӕны йӕхи сӕрмагонд цӕгъдтытӕ къӕдзӕхы дуртыл ӕмӕ комы сыгъдӕг уӕлдӕфыл. Урс фынккалгӕ доны пырхӕнтӕ сыгъзӕрин рыгау цӕхӕр калынц хурмӕ ӕмӕ дзаг кӕнынц уӕлдӕф сыгъдӕг ӕрдзы комулӕфтӕй. Уазал ихты фарсмӕ уӕлхох быдырты дардмӕ зынынц тӕссон тидинджыты ирд хуызгӕ устӕ. Ӕмӕ ӕппӕт уыдӕтты ӕхсызгон уындӕй, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, рухс кӕны лӕджы зӕрдӕ. Фӕлӕ бынтон фынфенӕгау у уыцы ӕмбисонды рӕсугъддзинадмӕ ӕркӕсын цӕргӕсты тӕхӕнтӕй. Раг замантӕй фӕстӕмӕ адӕймаг зӕрдиагӕй цӕмӕ бӕллыд, уыцы фӕнд ныр сыххӕст, ӕмӕ нӕ бон у фенын, уӕларвӕй Ирыстоны рӕсугъддӕр кӕмттӕй иу, Дыгургом. ӕстдӕсӕмӕн удӕсӕмӕн усы райдыдтой уӕрӕсеаг, италиаг, венгриаг ахуыргӕндтӕ, альпинисттӕ цӕуын Ирыстоны хӕхбӕстӕм. Ӕмӕ сӕ къухы бафтыд ссарын бирӕ аив зӕрдӕбын ныхӕстӕ Дыгургомы урс цъититы ӕмӕ алӕмӕты рӕсугъд ӕрдзы тыххӕй. Ацы хӕхтӕ сӕ бирӕ цӕмӕйдӕрты дис ӕфтыдтой. Дзӕнхъадурау хурмӕ цӕхӕркалгӕ цъититы бынӕй цы сыгъдӕг ӕмӕ домбайдӕттӕ цӕуы, уыдонӕй. Сӕрдӕй зымӕгӕй хохрӕбынты йӕ арӕнтӕ бӕстон чи хъахъхъӕны, уыцы тызмӕг, фӕлӕ аив, ӕнусон ихты паддзахадӕй. Ам бирӕ фадӕттӕ кӕй ис уыцы ӕрдзы лӕвӕрттӕй пайда кӕнынӕн, уый раджы бамбӕрстой адӕм. Уымӕй уӕлдай ацы бӕрзонд хӕхтӕ ӕмӕ рӕгътӕ цы бӕзджын хъӕдтӕм бӕрзынц, уыдон дзаг сты алыхуызон дыргъбӕлӕстӕ, къудзитӕ ӕмӕ пайдахӕссӕг кӕрдӕджытӕй. Ахӕм ӕппӕтӕй хӕст аивы мӕ хъӕздыгӕры сфӕлдисгӕйӕ. Хуыцау сфӕнд кодта кӕддӕр, рагон заманты, ардӕм цӕрынмӕ рарвитын уӕздан ӕмӕ ӕгъдауджын адӕмы. Зӕххон ӕмӕ ӕрвон тыхтӕн, сау фӕмблайн дунейӕн аргъ ӕмӕ кад кӕнын чи фӕраза, йӕ фарн сыл чи тауа, ахӕмы. Ӕрмӕст ахӕм адӕмы бон уыди сфидауын ацы канд рӕсугъд ӕмӕ хъӕздыг нӕ, фӕлӕ сыгъдӕг хӕхты хъӕбысы. Сыгъдӕг та уымӕн, ӕмӕ ацы бӕрзӕндты ис бирӕ Хуыцауы комылӕфтӕй хайджын, уӕларвон тыхтимӕ ӕргом баст уаз бынат. кодта. Ирон адӕмы рагон фыдӕлтӕ ам тынг раджы кӕй ӕрцардысты, уый ӕвдисӕнӕн ӕнусты арфӕй ӕрыхъуыст таурӕхон Царциаты кой. Цы рагон зӕппӕдзтӕ ӕмӕ уӕйгуыты амадау-амадгӕ нагътӕ ӕмӕ мӕсгуытӕй сфенӕн Дыгургомы алы кӕрӕтты, Уыдон фыдӕлтӕ бастой Сарсӕты ӕмӕ Нарты нӕмттимӕ. Дыгургом рагзамантӕй фӕстӕмӕ Ирыстоны иннӕ кӕмттӕй уӕлдай уыдис ӕрдзон ӕгъдауӕй ӕхгӕд ком. Кӕд Уӕлладжыры ӕмӕ Куырттатгомы цӕрджыты кӕддӕр бахъуыд Къасарамы хилаччы фӕндӕгтыл фидӕрттӕ амайын знаджы бауромыны тыххӕй, уӕд ам та коммӕ бацӕуӕн ӕхсинтӕ у иууыл айнӕг къӕдзӕх. Нарӕг комы бынӕй фынккалгӕ-абухгӕ кӕлы домбай арӕфы дон. Йӕ сӕрмӕ та уырдыг лӕууынц хъӕдӕй ӕмбӕрзт айнӕг къӕдзӕхтӕ. Нырыккон фӕндаг дӕр бынтон ӕдас нӕу, фӕлӕ кӕддӕр Бӕрзонд къӕдзӕхы рындзыл цы нарӕг фӕндаг цыдисты Гургоммӕ, уый, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, бирӕты раздӕхтаид фӕстӕмӕ. Ӕмӕ уый фӕрцы комы цӕрджытӕ къаддӕр хъыгдард ӕййӕфтой ӕддагон лӕбурджытӕй. Фӕлӕ уыимӕ коммӕ ӕнцондӕр бафтӕн уыдис цалдӕр ӕфцӕгыл – уӕлладжырӕй, кӕсӕгӕй ӕмӕ гуырдзыйӕ. Дыгургомы мейнажон историйы мидӕг, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, бирӕ аххосӕгты тыххӕй-иу комы цӕрӕг адӕмы нымӕц куы къаддӕр кодта, куы фылдӕр. Фӕлӕ кӕддӕриддӕр-иу ардӕм цӕрынмӕ цы ног фӕлтӕртӕ ӕрбафтыдысты, уыдон уыдысты ирон ӕмӕ дыгурон тугӕй, раст ӕрзагӕй та уыдысты иу адӕмӕй. Стыр Хуыцау уыцы иу фӕрнджын ӕмӕ кадджын дунеӕмбарӕн адӕмы ӕгъдӕуттӕ кӕмӕн радта, уымӕй. Ӕддагон адӕм сӕ астӕуккаг нозты хуыдтой алантӕ ӕмӕ астӕ. Ирыстоны хӕхбӕстӕ бынтон афтид никуы уыдис. Ам Рагзамантӕй нӕртон дугӕй фӕстӕмӕ цардысты Хуыцаумӕ хӕстӕг, фӕрнӕйдзаг, намысджын адӕм. Цардысты ӕмӕ хъахъхъӕдтой уӕлӕрвтимӕ бастдзинад сӕ бирӕ кувӕндӕтты фӕрцы. Тӕтӕр ӕмӕ Къуылых Тимуры ныппырсты фӕстӕ фынддӕсӕмӕхсӕрдӕсӕмы ӕнусты Аланты ном цасдӕр рӕстӕг никуыцӕйуал хъуысыд. Фӕлӕ уӕддӕр адӕм нӕ фесӕфтысты. Чидӕртӕ дзы бафӕсвӕд кодтой сӕхи хӕхты, кӕмтты сты арызт фидӕрттӕ. Иннӕтӕ афтыдысты ӕндӕр бӕстӕтӕм. Дыгургомы бирӕ таурӕгътӕ фехъусӕн ис ацы комы фынддӕсӕм ӕнусы фӕстӕ фыццаг ӕрцӕрджыты тыххӕй. Аргъ фӕдзурынц Асийӕ, Гуырдзыйӕ кӕсӕгӕй ӕрбацӕугӕ лӕгтӕй равзӕргӕ мыггӕгты тыххӕй. Уыцы лӕгтӕ гуырдзиаг кӕсгон ӕмӕ ӕндӕрбӕстонтӕ нӕ уыдысты, фӕлӕ уыдысты алантӕй ма чи аирвӕзт, уыдоны байзӕддӕгтӕ. Ӕмӕ уыдон ногӕй агуырдтой сӕ фыдӕлты уӕзӕг Ирыстоны хӕхбӕстӕ. Ӕмӕ та ногӕй ам алы хъӕуты ссыгътой цардард сӕ фыдӕлты бындуртыл. Рагон таурӕгътӕ Задӕлесчы Нанайы зарӕг ӕмӕ историйы сыфтӕ кӕрӕдзиимӕ баргӕйӕ, лӕг ӕрцӕуы ахӕм хатдзӕгмӕ. Абон Тъӕпӕндыгур кӕй хонӕм, уыцы хӕххон бӕстӕйы ном рацӕугӕ у Хъубаны бӕстӕйы номӕй, ома Тъӕпӕн-Аланийы паддзахады номӕй. Уымӕн ӕмӕ баст у быдыры зӕххытӕй Дыгургоммӕ фынддӕсӕм ӕнусы фыццаг ӕрбалидзӕг алайнаг лӕгимӕ. Таурӕгъы йӕ ном баззад Дигор Хъабан, ома Хъубаны зӕхх. тыххӕй тъӕпӕн дыгурӕй ӕрбацӕуӕг дыгурон. Цӕугӕ та ӕрбакодта уым Аланты паддзахад куы бабын ис, уӕд. Историон ӕрмӕджытӕм гӕсгӕ Ахсахъ Тимуры фсад артымӕ кардӕй ныццагътой бирӕ адӕмты. Аст мӕй дӕргъы фесты Кавказы алы кӕмттӕ. хӕдзӕртты. Басыгътой хъӕутӕ, сахартӕ, фӕлӕ сӕ бон нал баци бабырсын Дыгургоммӕ. Йӕ нарӕгвадат бахизӕнтӕ баурӕдтой тугмондаг знаджы. Уымӕ гӕсгӕ Задӕлесджын Анайы зарӕджы дӕр ныхас цӕуы тъӕпӕн Дыгуры, ома быдыры зӕххытыл салантӕ фесӕфт уыдоныл. Аланты сидзӕр сабиты чи фервӕзын кодта, уыцы сылгоймаг та уыдис ӕрыгон алайнаг чызг хӕстон. Уый куы бамбӕрста йӕ адӕмы сӕфты хабар, карз тохы архайгӕйӕ йӕ фарсмӕ йӕ уарзон лӕппу куы фӕмард, уӕд та мырымбырд кодта аланты сыгъд зӕххыл, цы сабитӕ ма ссардта, уыдоны. Йӕхи Хуыцауыл бафӕдзӕхста ӕмӕ сӕ акодта хӕх цы кӕмтты сӕрты йӕ адӕмы гуырӕн авдӕн Иры хӕхбӕстӕм, Дыгургомы ӕхгӕдкоммӕ. Таурӕгъ куыд дзур, афтӕмӕй ӕрбынат кодта нана сабитимӕ Дигори зӕды бын морги лӕгӕты. Ӕмӕ дам сӕ уырдыгӕй схуыдтой сӕхимӕ, суазӕг сӕ кодтой ӕмӕ сын хӕдзар сарӕзтой Задалесчы хъӕуы цӕрджытӕ Текъойты мыггаг. Уымӕ гӕсгӕ стыр цымыдисаг сты иннӕ таурӕгътӕ дӕр. Тынг зын бамбарын у сӕ сусӕг мидис. Дзырдтой сӕ фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ ӕхсӕвы хъӕуы хистӕртӕ. Уым ӕвдыст цӕуы Ахсахъ Темур ӕфсӕн базырджын бӕхыл бадгӕйӕ. Иу таурӕгъы уый аскъӕфы авд ӕфсымӕры хойы, ӕмӕ йӕ уыдон асурынц. Уый та йӕхи Хуыцауӕн стъалы фестын кӕны. Ӕмӕ дам афтӕмӕй уырыссагау полярная звезда у ӕхсахъ Тимур. Скъӕфт чызджы авд ӕфсымӕры та стъалы гуппар Большая медведица. Иннӕ таурӕгътӕм гӕсгӕ та Ӕхсахъ Тимур ӕхсӕвы хъӕуы Георгиаты ӕртӕхойӕ йӕхицӕн устытӕ скодта ӕмӕ уыдонӕй равзӕрдысты цалдӕр дыгурон мыггаджы. Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, уыцы таурӕгъты ӕмбӕлы лӕмбынӕг иртасын

Йӕ рагондӕр ӕмӕ бакастджындӕртӕй иу у ӕхсӕв. Рӕстӕджы фӕлмӕй ӕмбӕрзт у йӕ истори. Йӕ бирӕ сусӕгдзинӕдтӕ нырма ӕхгӕдӕй лӕууынц. Суанг йӕ ном дӕр дзуры ууыл. Ирон дыгуроны взаджы дзырдтӕ ӕхсӕв ӕмӕ сау амонынц канд тархуызмӕ нӕ, фӕлӕ стыр сусӕгдзинадмӕ. Ӕхсӕв у Дыгургомы рӕбинагдӕр хъӕутӕй иу. Уый ӕвӕрд у стыр Дыгуры зылды ӕртӕ комы астӕу, Ӕрӕфы доны галиу фарс. Хъӕуӕн йӕ арӕнтӕ сты цӕгатырдыгӕй доны фарсы зӕххытӕ, хурныгуылӕнырдыгӕй кӕсӕджы зӕхх, хурыскӕсӕны Ӕрӕфы дон, хуссарырдыгӕй Стыр Дыгуры хъӕутӕ. Ӕхсӕвы рагон цӕрджытӕ Цӕрӕн бынатӕн равзӕрстой хохрыбыны къуылдымы тигътӕ. Сӕ мӕсгуытӕ ӕмӕ хӕдзӕрттӕ амадтой бӕрзонд ӕмӕ фидар рӕтты, фыццаджыдӕр сӕхи знӕгтӕй хъахъхъӕнынӕн, иннӕмӕй та афтӕмӕй ауӕрстой лӕгъзфӕзуӕттӕ, хуымзӕххытӕ ӕмӕ фосхизӕнтӕн. Чысыл хъӕу уӕвгӕйӕ ӕхсӕвы кӕддӕр уыдис дӕсӕй фылдӕр мӕсгуытӕ. Абон дӕр ма хъӕуы хуылфы ӕмӕ йӕ алыварс ӕрдӕгхӕлдтытӕй лӕууынц сакъитӕ, телахъуыртӕ, жорӕтӕ, бузойты, цалиты мӕсгуытӕ ӕмӕ ӕндӕр хӕлд мӕсгуытӕ ӕмӕ гӕнахтӕн сӕ бынтӕ. Ис дзы рагон уӕлмӕрдтӕ, цыртдзӕвӕнтӕ, зӕппӕдзтӕ ӕмӕ рухс кувӕндӕттӕ, Хуыцауы дзуар ӕмӕ Елиайы дзуар.

Кӕцы дуджы ӕрцыдысты амад, ӕхсӕвы фидар гӕнахтӕ ӕмӕ галуантӕ, уый нын абон ничи зӕгъдзӕн бӕлвырд. Таурӕгътӕм гӕсгӕ кӕддӕр ам ӕрбынат кодтой царциатӕ. Ацы мӕсгуыты бын фӕцардысты бирӕ фӕлтӕртӕ. Сӕ рӕзты аивгъуыдтой алыхуызон дугтӕ, ӕмӕ сыл, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, ныууагътой сӕ уӕззау фӕдтӕ. Бирӕты дзы фӕцудын кодтой. кодтой. Фӕлӕ ацы хъӕуы разынд, йӕ фыдӕлты бынтӕн аккаг аргъ чи кӕны, ахӕм лӕг, Бужойты Майырбег. Ӕмӕ уый сфӕнд кодта сног сцалцӕг кӕнын сӕ мыггаджы кӕлӕддзаг мӕсыг. Абон уый руаджы хъӕуы астӕу лӕууы фидар амад мӕсыг. Йӕ хуылфы та ис фенӕн фыдӕлтыккон хӕдзары дзаума, мигӕнӕнтӕ. Уыдон ӕхсызгон уындӕй, удрӕбынтӕм бацӕуы ирон хӕдзары рагон фарны хъарм. Ӕхсӕвы рагондӕр мыггаг телахъуырты хӕдзарвӕндаг та ӕнусты дӕргъы хъахъхъӕны ам фыдӕлты донгуырой. Ног фӕлтӕртӕ йын сног кӕнынц йӕ хъӕдӕрмӕгӕй арӕзт къултӕ ӕмӕ та фыдӕлты къухӕй конд куыройы дур ногӕй ӕрзилы ӕхсӕвы сыгъдӕг дон ӕмӕ ӕрыссы ӕппӕты хӕрзаддӕр нартхоры ссад. Ацы хъӕуы ма абон цы цӕрджытӕ ис, уыдон архайынц дарддӕр хӕссын сӕ фыдӕлтӕй, сӕ хистӕртӕй цы фарны ӕгъдау рыййӕфтой, уыдон. Ӕмӕ сын Сӕ цӕрӕн бынаты ӕмбисонд рӕсугъддзинад, сӕлфӕмблай, бӕрзонд, сыгъдӕг ӕмӕ фидыцджын хӕхты уынд, ӕвӕццӕгӕн, ӕххуыс сты уыцы хъуыддаджы. Дзӕгъӕлы нӕ фӕзӕгъынц. Хӕхтӕ сӕхимӕ лвасынц, йӕ уды кондӕй сӕ бӕрзӕндты мбӕрц чи у, ахӕм адӕмы, зӕгъгӕ. Урс сӕркъӕдзӕхтӕй сыгъдӕгдӕр мӕ рухсдӕр ницы ис зӕххыл, ницы ис уыдонӕй уӕлӕрвтӕм хӕстӕгдӕр. Нырыккон сахарты ӕмтъеры цард, йӕгӕрон фарстаты бирӕ ӕлхынцъытӕ разилын кӕнынц лӕджы сӕр. ӕмӕ йын нӕ дӕттынц баулӕфын нӕдӕр бонӕй, нӕдӕр ӕхсӕвӕй. Ӕрмӕст ӕрдзы хъӕбысы, уӕлдайдӕр та хӕхбӕсты, адӕймаг банкъары йӕхи сӕрибарӕй, ам йӕ зӕрдӕ йемуд ӕрцӕуы. Хӕхтӕ йын раттынц фадат бамбарын, адӕймаг дӕр кӕй у ацы ӕмбисонд рӕсугъд ӕмӕ ӕппӕтӕй ӕххӕст Хуыцауы сконд, ӕрдзы, иу хай, ӕмӕ лӕджы удварн дӕр кӕй хъуамӕ уа хӕхты хуызӕн сыгъдӕг ӕмӕ бӕрзонд. Уыцы хъуыды лӕджы зӕрдӕ кӕны фидардӕр, йӕ фарн фылдӕр, ӕмӕ йын амоны царды рӕсугъддӕр ӕмӕ растдӕр фӕндӕгтӕ. Уый тыххӕй вӕййы афтӕ, ӕмӕ Ирыстоны хӕхбӕстӕм иу хатт чи рбацӕуы, уый ӕнӕмӕнг ног ӕмӕ ногӕй фӕтырны ардӕм.